ئاشنایەتی و پەیوەندی من دەگەڵ مامۆستا مەلا رەسوڵ گەردی دەگەڕێتەوە بۆ نزیک بیست و چوار پێنج ساڵ بەر لە ئێستا. دەگەڵ مامۆستا ئەمن لە دوو لایەنەوە پەیوەندیم هەبوو. یەکەم ئەوەی کە مامۆستا

چەند ساڵ دواتری نێوی مامۆستا مەلا رەسوڵم بیستبوو وەکو یەکێک لە تێکۆشەرانی ناوچەی پیرانشار و لاجان. دوای ئەو پەیوەندی و ئەو ناسیاوێ بوو بە پەیوەندێکی نزیک کە من لە نزیکەوە لە شۆڕشدا بە خزمەت مامۆستا گەیشتم. مامۆستا. ئینسانێکی کراوە، مەلایەکی ڕووناکبیر، ڕووناکبیرێکی مەلا. مامۆستایەک بوو کە پیاو لە دانیشتن لەگەڵی لەزەتی دەبرد، شت فێر دەبوو، ڕابردووی میللەتەکەی لێ فێر دەبوو، ڕابردووی خەبات و زەحمەت و تێکۆشانی ئەو کەسانەی کە تا ئەو کات قورسایی و گرانایی شۆڕش و بزووتنەوەیان لە سەرشان بوو لە زمان مامۆستاوە دەبیسترا. مامۆستا لە ڕاستیدا قوتابخانەیەک بوو بۆ ئەو کەسانەی کە تازە، دەهاتندا ڕێگا و ڕێبازی ئەوانەوە ناسیاوی دوایی من لەگەڵ مامۆستا و بنەماڵەکەی بەهۆی ئەوە بوو کە ئەمن لەگەڵ کچی مامۆستا پەیوەندیمان پەیدا کرد و ئەمن شانازی ئەوم پەیدا کرد کە لەگەڵ ئەو خانەوادە ببم بە ئەندامێکی بنەماڵە و ئەمن بووم بە زاوای مامۆستا مەلا ڕەسوول. شتێکی لایەنێکی دیکەی کەسایەتی مامۆستا لەو سەر و بەندەدا کە دەکرێ بڵین لە نێو کولتور و فەرهەنگی ئێمەدا ئەو کات بە دەگمەن دەبیندرا لە مەجلیسێکدا کە خوازبێنی کچی مامۆستای دەکرا بۆ من مامۆستا بۆ خۆی کوتی کە ئەمن بۆ خۆم بڕیارم داوە و بەو نەتیجە گەیشتووم کە هەر وەک چۆن کوڕەکانم پێم خۆشە ژیانی خۆیان بە دڵی خۆیان و بە کەیفی خۆیان دامەزرێنن بۆ کچەکانیشم هەروا بەڵام بە فەرقێک کە پێم خۆشە کچەکانم ئەگەر مێردیان بە هەر کەس کرد مادام بە دڵی خۆیان بێ بۆ خۆم مارەیان بکەم بۆیە مامۆستا بۆ خۆی من و کچەکەی لێک مارە کرد ئەمن ئەو کردەوە و وشە جوانانەی مامۆستام لەبیر ناستەوە مامۆستا لە خەبات و تێکۆشانیدا وەک باسم کرد یەکێک لە چێهرە و سیما ناسراوەکانی بەشێکی زۆر لە ناوەندی کوردستان بوو. مامۆستا دەگەڵ ئەوەی کە تەمەنێکی زۆری نەبردە سەر، بەڵام ئەو تەمەنەی هەیبوو، لەو کاتەوە کە دەرک و شعوری ئەوەی پەیدا کرد کە کۆمەڵ دەبێ چۆن بژی و ژیان دەبێ چۆن بێ، ژیانی خۆی بەختی ئازادی و ڕزگاری نەتەوەکەی کرد. مامۆستا دەگەڵ دوو سیستمی حکوومەتی کە بەسەر ئێران و کوردستاندا دەسەڵاتدار بوون بە خەبات کەوت. مامۆستا زیندانەکانی شا شاهیدی قارەمانەتی بۆ دەدەن. حکوومەتی شاهەنشاهی ئێران و ساواکی بەزیکوزاکوون لە کوردستان بە چەندین جار مامۆستایان دەزین داناویشت و ئەشکەنجەیان کرد ویستیان بە چۆکی لابێنن. خافڵ لەوەی کە مامۆستا کەسێک نەبوو خاوەنی ئەو بیروڕایە نەبوو، ئەو کەسە نەبوو کە ساواکی ئێران پێی وابوو دەتوانێ بە چۆکی دابێنێ. مامۆستا پۆڵایەک بوو قەت نەچەمی. ئەسنادی ساواک کە ئێستا ڕادەیەکی کەمی بەدەستەوەن شاهیدی بۆ ئەو قسانە دەدەن. شاهیدی ئەوە دەدەن کە مامۆستا لە زیندانەکانیشدا یەکێک لەو کەسانە بوو کە بڕوای قایمی ئیمانی پتەوی ورە و غیرەتی بەرزی ڕێی بەوە نەدا کە دەگەڵ ئەوەی مامۆستا شارەزایەکی زۆری لەسەر تەشکیلات و ڕێکخراوەکانی حزبی هەبوو، هیچ شتێکی لێ بدرکێ. لە سیستمی حکوومەتی ئەو دوایەشدا کە بەدەست سیستمی مەلاکانە و دەسەڵات بە مەلاکانە، مامۆستا لە سەرەتای دەستپێکی شۆڕشی ئێرانەوە، یەکێک لەو کەسانە بوو کە ڕێکخەری ئەو حەرەکەت و بزووتنەوانە بوو کە بۆ سەرکەوتنی شۆڕش و بە هیوای ئەوەی کە ئاوات و ئامانجەکانی کە ئەو خەباتی بۆ کردبوو وەدی بێ خەڵکی ڕێک دەخست. بەڵام بەداخەوە لەو حکوومەتەشدا چاوەڕوانی و ئاوات و ئامانجەکانی مامۆستا بەدی نەهاتن بۆیە ماممۆستا بۆ جارێکی دیکەش قورس و قایم تریش لە جاران ڕێی خەباتێکی توند و تیژتر لە جارانی گرتە بەر مامۆستا بۆ شاخەکانی کوردستان کەوت دەگەڵ پێشمەرگەکانی حزبی دێموکراتی کوردستان بەندەرا و بەندەن، گوند و گوند، شاخ و شاخ دیفاعی لە بستە بستی خاکی وڵاتەکەی کرد. خەڵکی ڕێکدەخست. قسەکانی مامۆستای لە مزگەوت و لە کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا ئێستاش زبان زەد و جێی باسی جیلەکانە، ئێستاش باس دەکرێ لەو ناوچانەی کە شوێنی تێکۆشانی مامۆستا مەلا ڕەسووڵی گەردی بووە. ئەو حکومەتەش هەر وەک حکومەتەکەی پێشوو زۆری هەوڵی ئەوەی دا کە مامۆستا بێدەنگ کا، مامۆستا بە چۆک دابێنێ، مامۆستا وەزاڵە بێنێ بیکشێنێتەوە لە خەبات یا لە بەینی بەرێ. لەوەدا کە مامۆستا بە چۆک دابێنێ و بکشێنێتەوە سەرکەوتوو نەبوو. لە چەندین پیلان و بەرنامەشدا کە بۆ لە بەین بردنی مامۆستا دانەشدا، بە غیرەتی و وشیاری مامۆستا بەرنامەکانی جمهوری ئیسلامی پوچەڵ کردەوە. سپای پاسداران موفەق نەبوو بەرنامەکانی بەڕێوەبەرێت. تا ئاخری لە بەرنامەیەکی گشتی تردا کە لە پیلانێکی گشتی تردا کە. سپای پاسداران بۆ حزبی دێموکراتی کوردستانی داڕشت، مامۆستا دەگەڵ چەند کەسێکی دیکە لە ڕێگای ئامانج و هیواکانی خۆیاندا فیدا بوون و بوون بە بەشێک لە تاریخ و مێژووی خەبات و تێکۆشان و فیداکاری حزبی دێموکراتی کوردستان و میللەتەکەیان. گومان لەوەدا نییە کە مێژووی خەبات و تێکۆشانی ئەو میللەتە و فیداکاری ڕۆڵەکانی دەنووسرێتەوە. مەلا ڕەسووڵی گەردی یەکێک لەو سیما و چێهرە ناسراو و لەو ئەستێرە پڕ نوورانەیە لە ناوچەی پیرانشار و لاجاندا کە سازکەری بەشێکی بەرز و زێڕینی ئەو مێژوەیە مەلا رەسوڵ سەفحەی زۆر زێڕین و پڕباییخی مێژووی خەبات و تێکۆشانی نەتەوەکەمان و رۆڵەکانی حزبی دێموکراتی کوردستان دەخۆدەگرێ لەو ناوچەدا. مەلا رەسوڵ لە ماڵی خۆشیدا قوتابخانەیەکی دروستکرد بۆ منداڵەکانی، دەگەڵ ئەوەی کە خەبات و تێکۆشان و دڵسۆزی و فیداکاری بۆ میللەتەکەی کەمی ماوە بۆ هێشتبۆوەکە بەو جۆرەی بابەکان ژیانی خۆیان هەموو بۆ منداڵەکانی خۆیان تەرخان دەکەن تەرخان بکا چونکە ئەو بەتەنێ خاوەنی منداڵەکانی خۆی و باب بۆ منداڵەکانی خۆی نەبوو ئەو دەخەمی هەموو منداڵەکانی کورد دابوو دەخەمی هەموو نەتەوەکەی خۆی دابوو بۆ هەموو منداڵەکانی ئەو سەردەمە باب بوو بەڵام لە دەوروبەری خۆی و لە خانەوادەکەی خۆیدا قوتابخانەیەکی دروست کرد کە ئێستاشی دەگەڵ بێ منداڵەکانی بە گەورە و چووکەوە ڕێبواری ئەو ڕێگایەن کە مەلا ڕەسوڵ پێیداڕۆیی خاوەنی ئەو بیر و بۆچوون و فکر و هەست و کورد خۆشەویستیەن کە بابیان لە ڕێگایدا خۆی فیدا کرد. هەر بەرز و پیرۆز بێ و پڕ ڕێبوار بێ و بە ئامانج بگا ئاواتەکانی بەرارەسوڵیەتی.